Banana njofni kende iwake iya ma. To kwa we school.
Kwaru. Eh.
Ineno mama. Meru.
Eh. Merwa. Meru ni mowuok na ka koting'o super drum e wiye ni ochalo na ng'adhi chiko biye nikech aneno korwako lawe moro mar kitenge motimo magwar magwar. Cha. To nyoro nda dhoot kawuono chako ndanwa dhoot odwa ni wachiem nang'o yawa. Eh, ndo dhod nonda. Eh, onda e kwaru.
Eh, Apenjie. eh. Ipani mama ni be kotimo ni be more. Ah, ah, weri gi weche mang'eny. Yo, we na ripo duka. Eh. Nukuwa sikul to dhu yawa ne jikon kanyo. To apenji, Eh. gine ne mbithi mane utedo nyoro gotieno cha norumo ring'o mar mbithi. Maisha norumo koro akia nang'o ma wadhi chamo sani. Ah, gima koro utim Eh. owacho ni udhi uyaw jikon kanyo Mm. ung'e ane karaya nitie odeyo moko kanyo matin udhi yudo mondo ulaw kata tin ok oneno odeyogo tin koro ung'iyo ma kaka upogoru Eh, sawa. un ung'e ni uhero koko Eh. uhero koko seriously Koro kawuono mane moneno ni owenwa ya. Eh, ah, ah, dhi- dhi adhiya uru dhi adhiya uru udhi ukaw gino obel mondo uring udog sikul Bado Japu- ingine Edward ni to nyathi marach. Mr. okimara. Mr. Zakari ing'e ni jopuonj ma pa- wiye tek seriously Sawa. onyalo chwado gwandi mogwandi kuode kaka chieng' cha Eh, yawa. eh, kase akasa uru bil gino mondo udogi

kwaru. Ang'o Oni- omera oni- mibiro ne ira oni- kipangori? Kwani an flag idwa gonya? Ang'o mosetimore dakika matin ma koro nudhu many chiemo chamni? Ondi ondi dwa nega ni wacho deyo. Onditi otimi nade kendo Ondi mera? ondi de friend wana jaduong. Ah. Kwaru. Ode ang'o?
Ode friend wana de kwaru. Fereno go tang'o.
Ode odeya odeya ni wacho deyo jaduong. Donga nyis wang'e maber ni dhaw nyaka iwuo gi chiemo ni. Ling ane. Ng'ondi to dwa nega ne wacho ne. Wego na koko ka ninge na onge sama lu chiemo. Ah, ondi to dwa nega ne wacho ne. Koro goyi koso timo ang'o? Dongo deya, omako ng'ute deya, elo, oywaya. En ema ogo koba nino. Eh. Ng'iya ne ng'eya ka, dongo ineno koriemo jaduong'. Jaduong' ineno koriemo. Onditi dwa nega ne wacho deyo jaduong'. En ema en ema ai ai ai. Onditi. Biane ka. Ringa ne ka omera, nyathi mochaji ka ang'e ni nyaki igol koko gi nyawadu. Omera onditi. Mano wang' mane ming'iyo godo nyathino. Ng'ani goya. Ing'e ni in e wuoyi maduong' to ok ichal ng'ama ng'ongo. Itimori nade? Dhano chako dhano deyo. Apenji. Mm. Sama akonou ka ni mondo udhi uyaw jikon ung'i gimoro kanyo idhi yudo ulaw. Donge akonou ni kik ugol koko? Iwacho maber. To ang'o momiyo ugo nyawadu kuchiemo? En ema chako ringo gi karaya. Oringo kang'o? Karaya. Wach karano e wacho matek.

Ome, ng'udh gima ichamono piny, ang'o michamono? Pod imuodo deyo ka. Pod imuodo deyo nyima. Kaw gini, kaw kedeni, idhi ikon nyathi ma fleria cha ni ok ginene. Okaw kedeni, oginene, okete dhoot kanyo kik gwen bi ginene. Mano ka manyo wadu chiende ka. Ha? Sendi. Class teacher ma chieth minyisa. Tubab. Mjinga, senzi. Bro goyi gi tombo pod ing'iya ka. Nyathini koduogo dala ka koa sikul godhiambo. Nyathino chaya, nyaka gona kuome mach. Nyaka go kuome mach. Fleria! Dhi omna mauta. Mang'a gogo kuom nyathini mach godhiambo. Jaduong', Jaduong', to en koko mane?
Nyathi moro miluongo ni Onditi ni nyathi nochaya. Eh. Jaduong' Pus. Eh. Nyathi monditi ni ochaya. Eh. Obiro dala kikawo kine ka min gi owene gi gimoro ni gibed. Eh. Koro ka gibiro to gichako na koko, gichako na gore. Lakini achwado lunde, Eh. achwade serious. Kendo apame, Mm. ma an kata an adong' gi sida moro kuoma ka tok Mm. kasepame Mm. awinjo na kaka olwete rewni Lwete rewni. Eh, To apenje duong'. yes, cha. Sama gigore ni, Mm. ang' ma gilaro Melissa ahinya. Donge gilaro chiemo Chiemo aina gani?
to chiemo ok chiemo michamo saa abiriyo Chiemo michamo saa abiriyo.
Eh. Ng'a- Ng'ato nigi chiembe dise. Kwa- Ng'ano kama mar wadi kosa ng'a timore. tendo gima min ji oketo negi chiemo ne karaya Aya. kore gi gichame e karaya kae. Kama koro riwga e karaya ka. Koro chalo gima oriwgi.
Eh. Koro ing'e ni nditi chako biro. Eh. To ochako na talo wadgi chalo gima en ing'e ni yie lach. Eh. Odwaro mang'eny. En yie lach. Eh to nyawadgi cha ing'e ni muol. Eh. Koro gona nyawadgi cha mogore na piny kucha. Eh. Aneno kata ka ng'eye kamoro kanyo riemo. Mm. But ang' noduogi. Ang' noduogi. Aya aseng'ado e chunya ka. Eh. Ni adhi tok kuome mach gotieno. Eh. Kose a sikul. Eh.

Aneg nyathini kos.
Nyathino waduogo a skul ni to wakete e bura kok onyo jowach. To wabiro manye waduoke kuma ne min gi Bura oa. ok waketo nyathini jaduong' pus. Ah. Nyathini konya neg.
Wachno watieko.
Godhiambo agochoni.
Sawa.
Eh.
Onge sida ba.